Don't- Nitie- ni wacho ga ni en professional mona Koro Mama.
in Ah, eh, don't man I was a professional mona. in gi experience ma higni adi Eh, bwana wan waseyuak e liete mang'eny higni madhi mana beri. Eh, Be ariyo moko apando kanyo mago ne wayuak ayuaka kapok mong'e job. Machapok na bedo professional natiyo atiya yane kamano. non internship Mana maja ni lich bwana atimo internship internship 2 years mwayuaka yuaka mwakoko kineno mtok liel tiyuak kineno mtok ang'o tiyuak kineno kata ka nyathi moro ywak dhi ywak mane koro idhi bedo professional mona ma koro idhi ng'eyo koro koteri e job mm. e bwana nasego job bwana nasetiyo ma kata tindi ne naonge tich mm. bwana nyera nyera nikech mano gik masebedo to in kisebedo professional mona kitungu king'ado nya ywak adier kitungu mm. tie gik moko anya ywago bana mano pacha tin marom nade dung'ang'isi ni there is a time mane waywago Bwana nwadhi asara bwana Matthews. Mm. Ing'eni wadonjo kacha mwaduogo wadhua tacho joma ne ni kacha mwaduogo waengo nyaka wede ka koro wede mane waywak moingo waya more moduogo biro kanyo gi bago noywak moingo wa waya eh waya gi jogo waya gi yani client wa waya waya ken professional lakini oywak eh bwana no ywak moduogo penje namba moduogo penje bapenje imbi ne job mm. Umiso wania ah
Naleta eh, bwana mwadugu wa piny ni bwana, ng'ato nyalo ywak kama bwana, yani kare piny lit marom nade oh, jomoko kara nitie ywak mar lit eh, nitie ywak mar lit gi ywak ma ng'ama ni e job ng'ama ni e wera mm. aeto gi nitie makoro ma ng'ato winjo mit makoro ok en e wera

kare duonde tin kare duonde tin ema ne odonjo gi sore ne moro e room namba to kanyo koro giywago mit Eh. e to jiwe ni jomoko dha ni mon moko dha koro wa- bwana chieng' moro nwadhi asara bwana wapimni Mm. ng'eni macho yudo ka uh, already ase graduate an gi an an an go fees I- se graduate mar professional mona yes an nyaka go fees Un- unyaka gra- graduation
Be chieng'no iteru kata mana iteru kata mana koro uywaga ywaga gi uywaga kona. Chieng' ma koro ji ywaga ywaga ma koro ywaga ywaga idwa kata ni ywag ambulance. Eh, to eh, to konyisi ni ywak ka simu iywak ka samsung Nyaka success. Chieng' mondo aywag ne gi ka I wish you success aywag gokinyi na- na- na aywag gokinyi nyaka saa aboro. Momea mana gol ma, ma, ma jatelo wacho ni onyulo mm. but he ran.
Mano koro ywak overtime. Aywak overtime mo gisa an mayombo gi. Yani ara aran yani ar, ar yani aken na chap chap aken ni nupi nipi magi jo lango moko maringe marathon ka. Yaani mm. Aran makadi na bed jalango dikoro nomiya gold medal mang'eny sana. To mano koro pi wang'e wuok kanye? Pi wang'a wuok kanye nade? Bwana in be macha gimi organize. Dong in wadonjo kacha, be satire man wadonjo. Man mm. wadhi waywago ng'ama romo. Mm. Eh. Client ukelo wa wanini watonjo kaya chamua yuago bwana mayo mayo mama mayo ma. Kare nyathi mano nyathi mathine mano nindo bwana. Mm. Eh bwana duma.
Uyuago mama gi. Ah mera bwana wayuago mama uyu mama. Wayuago nya osiepna osiepna mane wadak go town nyathi je igni ya bitu. Kanyo dong inya rodhu bwana. Irodho wanade kanyo ji odiche kila ng'ato sugulika gi gima nokele. Mano kore kama koro iwinjo ni as a professional ndalo mana pod wan e college, ndalo wa man our campus days. Mm. Eh, bane wacha ma bwana. Macha kama koro koro nitie ywak moro, macha to ywak ma koro nwadhi wawinjo mana hey. Bedo gosiepe ber bwana ma. To koro mano iywak gi kisungu kose gi dholuo nikech dhiera. Ywak en ywak, koro nitie ywak mok wuoye gi ywak miwuoye.
Difference en?
Lit kata mit.
To. Idugi winjo niya, ni, ni, ni, ni momo kata mit ni. Momo dong' ok wuo. Momo ok wuo.
Eh, momo ok wuo.
But momo kata mit ne kata inye to ywak ne nadi? Achiel. Eto fwenyo nade? Eto fwenyo nade? Kaoi walango. Mi kati mit. Kati eh dum koro yani koro weche maricho mi bwana wacho kayo kama kora goko. Bwana mami iti wedo weche maricho. Ah, ok ni weche maricho. Ticho nugo ji nini akawachi.
Ombaga kodio joga ga omera maka biro kae akombo kata mana ni bwana awua kika pede kombi ni eri.
Bye bye lakini lakini yuagwa.

Ni bwana chieng' moro nwathago ji e klabu bwana, koro awinjo mana ni bonsa moro maduonde tin kasowa nwa ridonwa kanyo ni mondo waa kama wagoye kokono. To mm. en kende duonde ok wawinji ni koro ni nowacho ni wamadharau e bwana. Eh. Auru kanyo, kadwa walo.
Te mana bonsa. Ni kanyiero ni to wacho ni owacho ni anyiero ka ng'ama wiye tin. Eh. Bwana wiya kaka duong ni wiya tin ga Matthews. Ah, bi to tin.
Koro wiya da marom kata mana ni wiya da bed marom matin bwana mar to koro da ngabed eh, ngat ma ila. Nga nga ma professional mona wiya ok nya bedo ma. Bwana ta se ywa ke liete te nti nyaka mana ywa ke no. Mm.
Bwana ywa. Koro ni to ne client. Mm. To Ni miwa pesa ka tek to wanyiero, miwa deposit ka tek to wanyiero. Mm. Welo- I- i- welo be nie. Inya nyiere liend ng'ato. Eh, no mano koro ka koro business okethore. He. Mano ka koro, yani koro mano mano koro iyo wang'. Aito nitie sama bende wadhi ywaka ywaka arus, ma koro waywaga ywaga sangwe sangwe na ndirem.

Mm. Ka koro national anthem. National anthem. E, achiel achiel mineno ni. Mm. Ema ondik ni natukae na unduru. Bima kod unduru gere unduru. Mm. Ong'ani jo nduru. Kata gimoro mit marom nade ka onge nduru e iye. Mm. Nduru za kuaminika. Ang'o momiyo nyaka dwarga? En e nduru no. Donge ne ywak no, ywak mar medo. Bwana in itugo bwana. Eh, as a professional, nang'isi ni I'm, I'm a professional. Nduru za kuaminika. Ang'o momiyo idwaro?
Mabi- ka- Kata kiwinjo ka ji timo launching moro maduong', Mm. iwinjo iwinjo niya, wapi nduru za kuaminika?
Bana lakini nitie nyako moro manowe noywa.
Ni nyako mane owe?
Nyakono noyuwa. Ah, bwana nyiri ma nyiri nyiri to nyiri to nigi crocodile tears. Tear gas, tear. Tear. Nyiri to weri go oywagi. Eh, bana eh, nyako cha noyuwa. Bwana nyiri go ema wako. Nowacho ni bana I've given you everything. I've given you everything. Kiriambo. Why do you do this to me? Bwana You- samoro tiyudo ka eh, ywak mineno iywago kamano miywago iywago malichno iywago to nonyiew ne ng'ato mana toothbrush Ochado ex moro- ochado ex na moro bwana na be bwana ex akia ni en ema noywa- ni koro noywaga ok oywaga ni pi wang'e chwer oywaga ni yawa onyulo ding'e kaka ifuwo Mm. ni wawere kode ni guru luonga ni ng'ama ofuwo Ah, bana onge. Eh, Lakini nyi- nyiri to nyaywa. Lakini chieng' moro an gima nodhiera ni Mm. chieng' moro nineno kaka politician moro noywak ni bana koro en Mm. kuma entie kacha Mm. ni koro oyudo vote adek kata family ne. Eh, bwana politicians to we bwana we oywago kwanza. kata Matthews yani ji- adek to en gavana hmm? odwa bedo gavana yani nyaka nyaka familia ne okogone kura to ing'e ni en gi mon adi Miriambo.
en gi mon ang'wen
mano ok ywaga mano inyiere mano ma- mago kore mang'isi niya ywak koro opogore iwinjo but ma politician jogo oywagi bwana Nitie ywak moro ma koro ywaga ywaga sara bwana, e jogo tiyo gi pesa. Mm. Jogo tiyo gi pesa ma iwinjo iwinjo ni iwinjo ni billionaires. Mm. Mano mana siri friend na moro modak Majue mano nyisa. Billionaires. Billionaire ka timo timbe maricho to ywak. Ah, mano ywaga ng'ot en gi daf. Ok oyu ok en
Ok oywak kaka ikwale nikech ong'eyo. Ok oywak mit, ong'eyo donge bwana bilionea inyalo yudo ka ng'ato nigi bilion mia kata mana abiriyo, yaani wiye odich to en gi gimoro maromo kama. To dhi orado be gi msee. To ong'eyo bwana ng'ama bilionea ng'ama riek bwana mong'e gimoro amora, ong'eyo kata ka koro seche ma in ng'ato fake, iwinjo ka en fake.

but pod ikwale. Owacho ni ya piny piny chal nade? Eh, ikwale ata neno gi wang'a. Eh, eh, msito ywak malich, msito ywak malich kaka inye. Ma idugi winjo ka samoro ichamo kata mana wiye. Ichamo wiye nade? Ni ni hiyo yote ing'iye kapo ing'iye ni hiyo yote unataka kuenda nayo wapi? Ichamo wiye, ichamo wiye, wiye no, ok wiye ni.

Ndio mwana unyiso ni ana profesa no. Ah, en profesa. To, to mano to mano be ka wacho na riambo, mano ba riambo. Ah, ok riambo.
Wana wana wana kila jeri riambo. Wana mama no ka wacho na riambo, mano ba riambo. Ah, ok riambo. Si ndio? Ah.